Ҫак актер ҫинчен кӗскен калама пулать ҫапла. Турра чунтан ӗненекен ҫын. Анатолий Гущин кино актерӗ Иван Чонкин рольне вылянӑ хыҫҫӑн ҫак актер пӗр сехетре паллӑ пулса тӑнӑ. Спасибо, давай, пожалуйста, давай, до свидания, давай. Так, я думаю, давай так буду разговаривать. Ух ты.
Анчах вӑл питӗ лайӑх роль заложникӗ пулман. Каярахпа Гусин фильмографийӗнче хӑйӗн хӑвачӗпе Чонкин сӑнарӗнчен пӗрре те кая мар ӗҫсем тухнӑ. Куракансемпе кинокритикӗсем шучӗпе Анатолий Гусинӑн мухтамаллипе те пур тесе каланӑ. Ку актер хӑйӗн илемлӗ сӑн-сӑпачӗпе мухтанма пултараймасть. Анчах хӑйӗн тӗлӗнмелле харизмипе тата пултарулӑхӗпе вӑл нумай чаплӑ актерсене хупласа хучӗ. Ачалӑхпа ҫамрӑклӑх Анатолий Гущин Ҫӗнӗ Шупашкарта ҫуралнӑ. Пин тӑхӑршӑ ҫитмӗл улттӑмӗш ҫулхи ноябрӗн вӑтӑрмӗшӗнче. Ҫапла ӑна иртнӗ ҫуралнӑ кун ячӗпе саламлатпӑр! Ҫак хула Чӑваш Республикин тӗп хулинчен вунпилӗк ҫухрӑмран вырнаҫнӑ. Унӑн ҫемйи нумай ачаллӑ пулнӑ. Толик улттӑмӗш ача пулнӑ. Нумай ачаллӑ ҫемьери пурӑнакан лайӑхраххине ӗмӗтленме пӑрахнӑ. Ашшӗ слесарь пулнӑ, амӑшӗ буфетра ӗҫленӗ. Вӗсен кӗҫӗн ачи мӗн пӗчӗкренех актер пулма ӗмӗтленнӗ. Вӑл театрӑн кружокне хаваслансах ҫӳретчӗ. Шкул сцени ҫинче тӑтӑшах тухса калатчӗ. Анатолий Гущин ҫамрӑк чухне шкултан вӗренсе тухнӑ ашшӗ амӑшӗпе тепӗр хулари театр шкулне вӗренме кӗресси ҫинчен пӗлтернӗ. Ашшӗ амӑшӗпе ку ӗҫе пачах хирӗҫ пулнӑ, анчах ывӑлне хирӗҫ пулаймӑн. Вӑл Мускава кайнӑ та Щукинский училищине вӗренме кӗнӗ. Тухрӑмӑн тӑваттӑмӗш ҫулта Анатолий театр шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ та Таганка актерсен туслӑхи театр ӗҫлеме кӗнӗ. Актер хӑйне кинора ӗҫлеме ытларах килӗшнине ӑнланса илнӗ. Ҫак тапхӑрта Анатолий час-часах кинора тата столицӑри ытти театрсенче ӗҫе сӗнеҫҫӗ. Унӑн лайӑх карьера тӑвас шанчӑк ытларах пулӗ тесе вӑл ӗҫрен тухать. Гущина Павло кинолентисенче часрах ӗҫлеме чӗнеҫҫӗ. Пысӑках мар рольсем сӗнеҫҫӗ, анчах ҫакӑ актера хӑйӗн пултарулӑхне кӑтартма май парать. Икӗ пинмеш ҫулта вӑл «Моросейка» фильмра хӑйӗн пӗрремӗш рольне вылянӑ. Вӑл эпизодлӑ пулнӑ, анчах пуҫланакан актерпа тӗрле кунта ҫӑлтӑрлӑ актерсем вылянӑ. Вӗсенчен Владислав Галкин, Вера Глаголева, Марина Голок тата ыттисем те. Кун пек старт пур актерсен те пулмасть тесе шутланӑ Анатолий. Официально актер пӗрре авланнӑ. Иккӗмеш хут авланнине регистрацилемен. Часах ҫемьере Данил ятлӑ ача ҫуралнӑ. Анатолий вӑл вӑхӑтра аслӑ шкултан вӗренсе тухманччӗ-ха. Диплом илнӗ хыҫҫӑн ҫамрӑк актер театрта ӗҫлеме пуҫланӑ. Эпир икӗ ҫултан Анатолий ӗҫрен тухрӗ. Унӑн роль пуличчен актер пӗчӗк ывӑлӗшӗн тӑрӑшрӗ. Анатолий хальте ностальгийӗпе пурӑннӑ ҫак тапхӑра аса илет. Кӑш вӑхӑт иртсен Анатолий хӑйен юлташӗпе Виктория Захаровӑпа интересленчӗ. Сфера театрӗнче вӗсем пӗр спектакльте вылянӑ. Ку мӑшӑрӑн пӗрлехи нумай пулнӑ. Анатолий нумай кинора вылянӑ пирки те сирӗн валли чи пӗлнисенчен кескен тепӗр хут. Вӗсенчен дальнобойщики, звезда, егерь, на безымянной высоте, Есенин, грозовые ворота, офицеры, приключения солдата Ивана Чонкина, знахарь, глухарь,

Эсир ҫак ролике пӑхатӑр пулсан, сире кинора ытларах чӑваш ролӗсем выляма сунатӑп. Мӗншӗн тесен сирен видеофрагмент ҫумӑр ҫӑвать. Ӑҫта эсир вылянӑ Иван Чонкина? Чӑвашсен хушшинче питӗ юратса пӑхаҫҫӗ, тата вӑл чӑваша аталантарать. Чипер йогурт туссем! Ҫумӑр ҫӑвать, ҫумӑр ҫӑвать ман ҫине. Эп йӗпентем, эп йӗпентем ҫумӑрпа. Санна курас, санна курас туйӑмпа. Мӗншӗн тесен юрататӑп эп сана. Ух ты.